Sèm aquí a l'Estivado, sul estand de l'Escòla Occitana de l'Estiu, e es pas un hasard! E non es pas a l'hasard Baltasar, eh! E i trobèm donc Marcèu Esquiu. Marcèu Esquiu, la bèstia de l'Escòla Occitana de l'Estiu. E o la fondèri. Amb Rigusto e Rapin, fa 35 ans, festejan ongan los 35 ans de nòstre escòlo occitano d'estiu. La revolucion de l'escòla occitana d'estiu èra de dire que l'occitan seria ua lenga de comunicacion e d'usatge pendent tota l'escòla. Aquò demòra totjorn un pas essencial. Demòra se vòs quicòm non solament d'essencial, Mes que a Daro i pensam pas mai, perque de temps en temps, atencion, quand dis i pensam pas mai, s'enten qualques mots de francés, naturalament, sèm pas a la caça del francés, sèm a la descubèrta, a la renaissença de l'occitan, donc se pas tot se fa. En occitan, cal que sieu lo nivèl de coneissença des escolans, es a dire que los que vènen a l'escòla occitana rintran dins un banh lingüistic occitan pluridialectal e son preses en carga naturalament per l'ensemble des participaires, es a dire que van pas se trufar de qualqu'un que cerco sos mots, que de temps en temps per dire una frasa emplego los tres quarts de francés, esperant que a la fi de l'estagi, a la fi de la setmana, n'aurà benlèu pas completament après l'occitan, mès serà en camí, serà en dralha de poder Espera lo parlar un jour correctament. Digue, tu que ses un bièlh de l'occitanisme. Oh, un bièlh, un bièlh. Un bièlh galhard, mais un bièlh. Ah, un bièlh, bon, bon. Ai las, ai las flamas. E donc, ai las, avèm après la mòrt de Robèrt Lafont recentament, e l'as conegut, Robèrt Lafont? L'ai conegut, Robèrt Lafont, l'ai conegut, e per ieu foguèt. Un des mèstres, perqué quand rintrèri dins l'occitanisme, en primièr es rintrat dins la lenga, perqué es ma lenga mairala, e ei popat l'occità avant lo francés, ei après lo francés a l'escòla, a l'escòla de Nautofagio, A sèt ans, quand comencèri d'anar a l'escòla, me la lenga es l'occitan. Après, anèri a la facultat, naturalament me calguèt be me aprene lo francés. L'aprenguèri en plaser lo francés e ne soi pas mes content. Ma primièra rescontra amb la poesia, la mema setmana faguèri un poèma en occitan e un poèma en francés. E aquò continuèt. E. Finalament, finalament, rintrè li vertadièrament dins l'occitanisme, ero plan pus tard, me avioi totjorn parlat occitan a l'ostal, avioi fèit de, de velhados amb de contes en francés e en occitan, un mescladís, e anèri a l'estagi de Marvejols en 606, e aquí rescontrèri la Sanflorado, des paires fondadors de l'occitanisme, i avió Lafont, i avió Boudou, i avió i avió los fraires Roqueto, i avió, bon, po po po fai la la la la letania, hein. Donc, vaquí, sai plus onde sei arribat perque quand perdi lo fial, me lo vas tornar lo fial? No, te lo vò tornar perque te vò posar una question tecnica. Quand soi A defendre, a bolegar per l'occitan, òm me tracte d'occitan. E alòrs ui a sistematicament a dire, i a una diferéncia entre èstre occitan e occitaniste. Qual es la diferéncia entre Marcèu Esquiu occitan e Marcèu Esquiu occitaniste? Iu pòdi pas far la diferéncia, me pausi pas. de diferença soi occitan, soi occitan e i a de moments o un soi occitanista, es a dire de moments que me cal batalhar per far avançar las idèias, mai lo rèsta del temps soi occitan, soi occitan que vòs. L'isto me melfisi totjorn jo des tèrmes en isto. Lo tèrmes en isto per ieu es pejoratiu, me calbé se'n servir se lo besonh se fa. Digue, as començat i a barrament de temps, as vist segurament l'evolucion, s'es aquí a l'estivado. Penses qu'una causa coma l'estivado i a 30 ans èra una causa possibla? Te disi, Cosette, non! Non, non, non. Quand vesi d'on venen e on sen, i a quicòm que es estrambordant e que òm pòt dire que es un pauc miraculós. Recent, la, acabi de venir de Lodève. I a aviu la, la voix de la Méditerranée, un festinal tot en francés. 20 per cent des poètes que son venguts en aquel voix de la Méditerranée èran de poètes occitans. E aquò i a 30 ans èra pas possible. Èra pas possible perque èra un belèu dins un capello felibrenco sarrado e ont se fasió de bonas causas, perque elis t'avián salvat la lenga, me èra un istòria, la consciéncia de l'istorico i èra pas.